Günaýdyň hormatly watandaşlar! Biz näçe müň kilometr daşynda gezsegem, Türkmenistanyň içindäki ýagdaýdan habarymyz bar. Türkmenistanda ýaşaýyş gün-günden agyrlaşýar. Boş magazinler, azyk, iýmit ýetmezçiligi halky çykgynsyz ýagdaýa getirdi. Eneler, aýal maşgalalar çagalaryna bermäne çörek tapman, köçä çykyp paýyş edýärler. Bu dilligi, bu adamlar režime garşy protest geçirýär dilligi däl. Muňa beýle düşünmäliň. Muny beýle aýtmagyň özi režimi halka garşy biz itelýäs. Režim halka garşy jeza berýär. Hä. Ol obada has agyr ýagdaýlar bar. Un ýok we beýleki iýmit bolmansoň. Köplenç oba adamlary, obadaky aýal maşgalalar üýşüp çykýar, çyksa-da, ýola çyksa. Olar näme, hiç kimden görkezme alanok. Olaryň haýsynda telefon bar, belli däl. Ýa internet barmy olarda, o-da belli däl. Onuň üçin ol aýallar oturyp ýutuby görüp ýa ýene beýleki programmalary görüp internetden köçä çykýar diýmek o örän nädogry. Biz beý diýsek ýene-de režimi öjükdirdigimiz bolýar. Muny beýle diýmäliň. Biziň adamlarymyzyň ýaşaýyş durmuş ýagdaýy kynlaşdy. Eý, bir çörek ýok, bir dogum çörek ýok çagajyklara bermäne. Şon üçin halk köçä çykyp, haýyş edýär. Hawa, çagama bermäne çörek ýok, iýmit ýok, iýdirmäne. Aç meň çagalam diýýär. Kömek ediň diýýär. Ýalbarýar. Hä. A bu diýilýän zat indi aýallar prostata geçirip diýse, režim näme iş edýär? Ol güýç ulanýan organlary bulara garşy ugradyp, hawa, aç hem bolsa jezalanyr diýýär, köçä çykan bolsa diýýär. Gaýtam olara kömek edenden geçen Ol adamlar jezalandyrýarlar. Äkidip SIZO-damy, niredemi, hawa. Bu örän ýaramaz ýagdaý. Bu örän, örän halk üçin agyr, agyr synag. Şoň üçin adamlar men sizden etjek haýyşym kanagatly bolalyň. Köçä çykmaň. Hawa bu meseläni bu dünýädäki karantin gutarmasa ne Stambuldan, ne Ýewropadan çözmek mümkin däl. Çünki karantin gutarman hiç kim Türkmenistana kömege baryp bilmeýär. Şoňa düşüneliň. halk biderek horlanmasyn, biz oň gaýta horlugyň üstüne horluk goşýas, olar protese çykdy diýip bärde gürlesek, ony beýtmäliň adamlar. Hawa, ýene bir gezek gaýtalýan, garaşmak galdy, diňe garaşalyň, Hawa, ýaşlar, ýaşulylar, men her gezek ýüzlenemde sizden öňinçe men bu güýç organlarynyň serkerdeleriniň başlyklaryna ýüzlenýän, haýyş edýän, siz, Hawa, pikirleniň diýýän, oýlanyň diýýän. Ýa munuň manysy olar halka garşy agyr jezalary ulanmasyn. Çünki organ işgärleri olar kanuny halka garşy kanuny ulanýan adamlar biz na pagone göterýäs diýip bu agyr ýagdaýda şol siz garanisadan geçmäň diýip men olara ýüzlenýän we sizem bir halkyň bölegi hawa ertirki gün režim ýok bolup gidensoň Siziň eliňizde nähak gan galmasyn diýip ýüzlenýän men ol güýç ulanýan işgärlere we olaryň serkerdelerine. Gaýtam siz pikir ediň, siz halkyň ýagdaýyny üýtgetmäne ullakan kömek edip biljek güýç siz. sizden soň halk, ondan soň oppozisiýa ýa-da ilki halk, siz halka boldy, soň ýene oppozisiýa. Haýsam bolsa bir şular ýaly posledowatilnosti bolmaly. Biz hemmämiz düşünişmeli birek-birege. Sebäp näme diýeniňde indi başga bizde çykalga ýok ahyryn. Haýsy maşgalany görseň açlykdan kösenýär. Keselden kösenýär. Hawa, oňa Watan kömek et, Watan diýip, Türkmenistan Watanymyz biziň. Onuň başynda oturanlar, häkimiýetler kömek edenok. Halk sosial tarapdan hiç hili goragy ýok halkyň. Ýa, şonuň üçin islese-de, islemese-de režim o ýerden aýrylmaly. Bu gün bolmasa, ertir, bolmasa birigün. Hä, indi ol hiç zady başaranok. Ol şu ýagdaýda, şu kynçylyk dünýädäki koronawirus, dünýädäki karantin, ykdysady ýagdaýyň aşak gaçmagy, ol Berdimuhamediň režimine has uly täsir edýär. Hä, ol diňe özüni şöhrat bilen, baýdak bilen saklarmykam diýýän. O zatlar bilen ornuňy saklap bolmaýar, o kürsäňi. Kürsäňi saklamak üçin halka iş bermeli, halka çörek bermeli. Halka kanuny halka garşy ulanmaly, ramkasy bar, şony şonda ulanmaly. Sen o zatlaň hiçisini başarmadyň indi sen halk kösenýä halka azar berme sen indi halk goý özi eýdip beýdip başyny çarasyn görsün hawa senem o ýerden wagty bilen aýryljak bol hä ne öziň ne öz töweregiňdäki adamlar by agyr döwürde nähak gany Men size maslahat beremok, boýnuňyza almaň, Berdimuhamedow. Hä, şunça gowja pikir ediň. Türkmenistan halkyňkydyr. Siziňki-de siziňki ýaly ýöne wagtlaýyn adamlaryňky däldir. Jübüsine urup-urup halky aç goýýan adamlaryň watanam bolmaz, ýurdam bolmaz, abraýam bolmaz. Onuň üçin halk bilen deň işiň bolmasyn. Halky ýetjek derejesine ýetirdiň indi mundan aryk mümkin däl halkyň ýagdaýy. Watandaşlar ynha şuň ýaly ýagdaý hawa hiç kim köçä çykmaň. Hiç daşyndakylara-da içindäkilere-de men ýene bir gezek gaýtalaýan adamlar köçä çykmaň şu wagt şu wagt dünýäde karantin geçip dur Hawa köçä çykyp ýa-da Ýewropada köçä çykyp Türkmenistanyň ýagdaýyny üýtgetmek mümkin däl adamlar kanagatly bolalyň garaşalyň bir azajyk. Hawa köp sag boluň diňläniňiz üçin.